Iller näme diýer, iller näme diýer, iller näme diýer. Bu wideoda açyk açyk öz içimdäki zatlary gürläsim gelýär. Aslynda men bu wideony düşürjegem däldim. Her wideomda şeýdýän. Daže şu wagtam şu wideony düşürip otyrynam welin çekinýän. Siziň nähili kabul etjegiňizi bilemok. Psiholog bilen gürleşip çözüp bolaýmasy o zatlary. Ýöne iň gowy psiholog diýýärler seň özüň diýýärler. Öz özüň bilen ýeke galýaň. Öz-özüň bilen gürleşýäň, uruşýaň, sögüşýäň. I iň soňunda düşünýäň, şda hemme zat gowy na samym deli. Hemme zat gowy, ýöne ýöne ýene starats etmeli, ýene azajyk starats etmeli. Geçen wideomda däli däde ýazdy-da kommentariýada-la, birazajyk özüňe ynamlyrak bol, dogumlyja bol zat diýip-le. Gorkýan, dogrymy aýtsam. Gorkýan, sebäbi Siziň näyle kabul etjegiňizi bilemok. Ilder näme diýer? Ilder näme diýer? Kiçiligimden bäri iň köp eşidýän sözlerimiň biri. Sende başga söz bolsa kommentariýada belle, maňa okamak gyzykly bolar. Arada dostum bilen gürleşip otyryn. Ýagny şol diýýär-de, näme üçin diýýär? Çasto wideo çykaranok diýer. Ýöne oturyp pikirlenýän-de. Wideo düşürip başladym. Näme üçin hepdede bir gezek ýa bolmasa on günden bir gezek täze wideo düşürip şolary goýamok. Şo zatlary etmeli etmelidigimi bilýän. Ýöne näme üçin-de edemok. Şo sorag öz-özüme berdim. Öňe bahanalam nämedi? Kameram ýok diýýädim. Tam telefonuma düşürýärdim başda bäş alty sanylyk wideo düşürdim. Ondan kameram ýokdy, bahana tapan boldum, aý bu telefonym gowy bolanok, eýle, beýle, iPhone on bir, tipo, kamerasy gowy däl, aslynda çetiri ka, üç FPS hemme zat düşürip durlaý, tak Instagram, TikTok-am bir müň segsenden köp nem edenok, çetiri ka-da çekenok daža. Ýene bahanalanmady, tipo, çyragym ýok diýýärdim, Onda oň mikrofonym gowy däl diýýädim, wapşe ýok diýýädim. Her hili bahana tapýadym-da. Adamlary allamokdym da, nim özümi allaýadym. Iň esasy problema-da şol, şondamyka diýýän. Öz-özüňe hakykaty aýtmak, hakykaty boýnuňa almak gaty kyn zat. Düşündim, Esasy problema telefonda-da däl, kamerada-da däl, çyrada-da däl, ýa bolmasa aňrymdaky fonda-da däl. Beýleki adamlar prosta eline telefon alyp, tam köçede ýöräp barýarka-da, öz içindäki pikirlerini aýdyp, ýa bolmasa tam prikolşik tigirläp, galyp gidip ýörenlerem bar. Ol zatlar meň içimdäki bahana. Esasy problema bärdedigine şonda düşündim. Ýok, men most bit ondan öňem düşünýändirin, düşünýädim. Ýöne şony boýnuma alasym gelmedi. Ýöne şu wagtda boýnuma alýan. Şda esasy problema mende, men prosta her hili bahana tapyp öz-özümi aldap ýören ekenim. Ondan şo bahanalar balygy sebäpli ýuwaşjadan jemläp ugradym tam çyrajyk alan boldum her aý. aňryma bäş manat atan bolup. Telefony täzeledim. Garaz, şu zatlary jemledim. I şerawno hiç zat edemok. Wagtam bar, bahana tapýan, aý men köp işleýän, köp wagtym işde bolýan zat. I bäş günläp öz-özüme garşy gidip, öz-özüm bilen urşup, sögüşip, ahyr kamerany ýakyp, çyralary düzüp, bir zat düşürmäni Ýagny şu wideony düşürmäni öz özüni zordan zastavit edip otyr. Näme üçin öz özümi zastavit edýän? O soragyň jogabym men şu bir zat etmelidigime düşünýän. Näme etmelidigimi bilemok, ýöne içimden bir zat alyp gelýär şo men bir zat etmeli. Beýdip ýatanymdan hiç hili peýda ýok. Beýdip ýatsam ýene ýatyp gidibermeli. Hiç hili bir özgeriş bolmaýar. Öz öz özümi üýtgetmeýän, öz durmuşymy üýtgetmeýän, öz geljegimi üýtgetmeýän.

Indi tema gaýdyp gelesim gelýär. Ýaňky näme diýjek iller? Olaram seň bir zat diýmegiňden gorkýamyka? Ýagny seret, ine, meň üçin sen il bolsaň, seň üçinem men il bolýan, dogrymy? Seň kommentariýada bir zat ýazmagyňdan gorkýan bolsam, Sendede şon ýa gorky barmy? Al bir wideony düşürmänkaň. Meň bir zat diýerin öýdüp gorkýaňmy? Nu, wobşem diňe men däl indi men ýaly adamlaň bir zat diýmeginden gorkýaňmy? Şo hakda birazajyk pikirlenip gör. Iller köp zat çözýär. Biziň näme geýmeliligimizi, nirde iýmeliligimizi, nähili maşyn münmelidigimizi, nirde ýaşamalydygymyzy, nähililik jaý bolmaly, w opşum hemme zady şo iller çözýär. Näme üçin meň üstümdäki eşik size pofik bolmaly däl? Daşy şu wagtam şu oturyşyma seredýände inim, içimden pikir edýände, eý kamerada normalny görünýärmikäm men? Tam aşakda biri kommentariýada ýazaýmasyn, "Eý, oturşyň dagy nägilegaý zat" diýip. Daşy şu wagt şu wideony düşürip otyrkamam siziň ýazjak, ýazmajak zatlaryňyz hakda pikir edýän, näraý siziň görüp bilip diýjek, diýmejek ýa etjek pikirleriňiz hakda pikir edýän. Aslynda näme üçin şo zatlar meni hiç hilik bir gyzyklandyrmaly däl. ýöne gyzyklandyrýar. Sebäbi olam düşünýän şuda kiçiligimden aýdyl aýdylan, öwredilen aý beýtme, eýtme, onyň dogry däl, munyň ýalňyş, iller näme diýer, iller näme diýer, iller näme diýer. Hiç kim günäkärlämok. Sebäbi ýaňky aýdyşym ýalak iller gaty köp zat çözýär. Daže meň şu wagt nägile oturmalygyma siz çözýäňiz. Eý seret diýä şu zat ýaman gowy zadaý täze trend moda görýäňmi nägile ýanýa görýäňmi nägilelik zadaý diýip şeýdip iller şu zady priznawaýt edýärä iller üçin şu zat Gyzykgyl bolsa, Senem pikir edýäň şda, bäh, iller diýýän bolsa dogrudyr-aý şu zat, distwitilno, gowy zatdyr-aý, maňa gerek zatdyr-aý diýip. Onnoň barýaň, alýaň şu zady-laý. Alýaň, şeýdip, getirip goýýaň, i düşünýäň şda, şu zat wapşe saňa gerekgäl, wapşe seň diýýän zadyň däl. Ondan ýene bir zada garaşýan. Şu zady alyp, illeň görüp, O, näýilow, sende-de barmy bu zat? Betaý sen, zat diýmegine garaşýan. Ýöne aslynda on ýa bolanok. Näme üçin on ýa işlänok? Naprimer, Gucci, Versace, tam, ýene bir topar, bir topar brendler, iller öwýär.

Hemme kişä pofik. Hemme kişä bildirenok sen. Nike Jordanda mi ya Travis Scott bilen kolaborasiýasynda mi? Wapşe hiç kime bildirenok. Sana daja gelişenogam. Ýöne şol illeň bolýa diýmek üçin, illeň makullamak üçin, illeň adobreniýasy üçin sen özüňe gerekgär zady alýaň. Tolko ol zat hakda gürrüň gidýär bärdele. Bärde absolýutno zat hakda gürrüň gidenok. Men ýene bir zat bilesim gelýär. Ýaňy diýipdim, şda sen meň üçin iller bolýaň. I mende meň aýdan zatlarim, mende bolup geçýän zatlar sende bolýarmy? Maňa şol gyzyk. Nädip marketologlar Reklamşyklar illeriň näme diýmegini seň kelläňe guýýanlygy. O o hakda bilemok aýratyn wideo düşüräýmesem, sebäbi bu wideoda prosta içimden gelýän pikirleri aýdasym geldi iller hakda. Sizde nähilek bolup geçýäni bilesim gelýär. Ol şoň üçin düşürip otyryn muny. Kanaly açamda aslynda men ýura dutýala interwýu alasym gelýärdi zat edýärdi şonýa bir talantly adamlar tapyp zat edip şolar bilen gürleşesim gelýär soň düşündim şuda o tak girmek gerek däl maňa birinji çykaran wideom onda interwýu aldym birinden ikinji wideom ýalňyşmasam Ýutubda ýer titreme hakyndady. Onda-da bir ýüz san, iki ýüz san prosmotrum bar ýalňyşmasam-da. Ýa birki sanam kommentariýam bar. Soňundan birazajyk prikol wideolar düşüren bolup başladym. Olam hiç hili ýöremedi. Ondan arada türkmen rep hakda birazajyk düşürdim i öz mneniýamy aýtdym. Olam gowy gitdi bilýäňmi. Gowy prosmotr aldy. Ýalňyşmasam on iki müň prosmotr ma şu şo şo wideodada. Saýk däli, repli dil, ol bul şo zatlar hakda. Может быть trend nemeleri temalary aldymdam şolary aýtdym şoň üçinem ýöredi şonça adam gördi on iki müň adam on iki müň prosmotram türkmen auditoriýasy üçin nol akkaunt diýip hasap edäý nol akkauntda gaty gowy ondan soňam kommentariýada ýazyp başladylar aý saýk däliň iblis albomyna abzor edäý, abzor edäý, abzor edäý. Onam şol ýanky 12 müňlük wideomda aýdypdym, şto ýok men abzor etjekkäl, potom şto uje etdiler zat diýipler. Ýöne şu adamlaryň ýanky illeň diýenligi üçin men allymdam abzor etdim, ýagny öz-özüme garşy gitdim. I o wideomam ýöremedi. No saýt däli zat görüp dur, tam kommentariý ýazypdyr, zat edipdir. Gep onda däl, gep illeň diýen zadyny edip öz isleýän zadym däl länim, öz etjek gel diýen zadymy etdirdiler, düşünýäňmi? Ana şony diýjek bolýan. Etdirdiler diýip, meni hiç kimem zastawit edenok dalim. Men öz isleýän zadym däl länim, şol illeň isleýän zadyny etmeli boldum. Iýip, olam meň göwnüme ýaramady. Şu wagt rezultat görýän, hiç hili göwnüme ýaranok olam meň. Problema mende däl-de inim. Meň daş-töweregimdäkileri, diňe daş-töweregimdäkiler däl, men sizi kabul edişimde, no durmuşy görşümde, ana problema şonda. Men problema sizde-de diýip biljekkä, problema illerde-de däl. Illerem ýa hälä aýtdyga, Meň üçin-ä siz iller bolýaňyz, siz, siz üçin-ä men iller bolýan, biri-birine baglanyşykly bolup gidýär dara. The Abbas kanaly. Indiki wideoda görüşeris.